Хәерле кич. Эм, безнең бүген шундый э, үзенчәлекле лекторий, чөнки эм, бердәм беренче тапкыр без аңа багышлыйбыз ниндидер конкрет шәхескә, шундый бер э, Рухына фатиха рәвешләре итик инде. Без атеистка фатиха рухына дога кылу нәмә ясыйк, иртәгә бәлки. Ну, сүз уңаеннан иртәгәне җырлыйлар Стивен Хокингны, тәҗрибәгә тиешләр. Икенчедән, бу э, ритория мин уйлаганча барып чыкмады. Ну, дөрес, э, уйлаганча барып чыкмаган лекторий, ул безнең традиция дөрес күптән мәхәл түгел. Әттә безнең шулай була. Э, но быел бигрәк тә шулай булып чыкты, чөнки э, монда мин генә түгел, бер соло гына түгел, ә монда тулы бер ансамбль чыгарга тиеш иде дип уйлаган идем мин. Шундыйрак формат кызганып киткән идем, ләкин алай барып чыкмады. Ләкин Ну, сәтләр дә бар. Без хәзер элек без туйларны ике атнага бер үткәреп, ничектер шулай кешегә вакыт бирсәк, әзләнергә, уйланырга, анда һәм башкаларга без хәзер инде атнасы үткәрәбез һәм безнең бу формат, формат безне дә сиркетә һәм безгә бераз уңайсызлыклар тудыра һәм безнең лекторларга да шул исәптән. Шуңа күрә шундый бер көтелмәгән формат, ләкин мин моны киресенчә үземә тагын да отышлырак рәвештә кулланырга булдым. Шушы көтелмәгән сезлекне, көтелмәгән уңайсызлыкны дип әйтик инде. Чөнки минем күптәннән сөйлисе килгән шундый бер тема бар иде. Без инде әйткән идек алдан ук, монда сүз барачак шәхесләр турында дип. Һәм минем сөйләргә бәян итәргә теләгән галимнәр һәм фәнгә якын булган бер шәхес бар. Алар турында үземнең фикеремне белдереп һәм кайберләр турында хәтта истәлекләрен уртаклашып сөйлисем килә. Ник дигәндә, бу шәхесләр биш шәхес турында барачак инде. Бу биш шәхес алар мине илһамландыручылар яки кайчандыр Кыскасы, ни өчен гыйлем яши, ни өчен гыйлем барга килде һәм аның киләчәктә юлы ничек узган икән аңларга теләсәгез, шушы биш шәхеснең тормыш юлын белү сезгә бераз ярдәм итәчәк. Чөнки асылда без шул шәхес мин инде шәхсән үзем шул шәхесләрдән үрнәк алып, шулардан илһам алып, ничектер үземнең тормышымны корырга тырышам яки кайвакыт аларның фикерләрен яки аларның гамәлләрен искә алам. Ну, бик кызыклы шәхесләр. Ләкин инде, әлбәттә, башта Стивен Хокинг турында. Мин аның э, эшчәнлеге турында сөйләгә сөйли алмыйм, чөнки мин э, ул өлкәдә белгеч түгел, физик түгел. Ләкин инде Стивен Хокинг даһи галим булмаса, булмаган чакта да һәм э, нидер зур ачышлар ясамаса да, ул барыбер бер бөек шәхес булыр иде, чөнки аның менә фән өлкәсенә керткән өлешеннән хезмәтләреннән тыш менә бу фәнне популярлаштыруга керткән хезмәте тагын да әһәмиятлерәк менә теге фән дөньясының фәнис яруллины буларак әйтик инде ул егерменче гасыр ахыры егерме беренче гасыр башында безнең заманабызда фәннең бер символына әйләнде Һәм шул рәвешле ул бу популяр мәдәнияткә дә кереп китте. Бераз мин яраткан темаларның берсе ул сериаллар. Һәм ул сериалларда да шундый бер персонаж буларак чыгыш ясады. Ну, аерым алганда, аны очратканыбыз бар, әлбәттә, Теория большого взрыва сериалында да, ул анда менә үзе төшеп, Шулай, ну, камео рәвешендә ме, һәм шул рәвешле үзен популярлаштырды, һәм үзенең артында торган да бу бер гаҗәеп бер фән дөньясын, да, менә җитди фән дөньясын, физиканы, астрофизиканы, космологияне популярлаштыруга зур өлеш кертте, китаплар да язып, һәм башка һәм башкалар. Шул рәвешле аның эшчәнлегенең менә бу өлеше, менә бу аспекты ул гыйлем белән аваздаш. Бәлки киләчәктә без аның әсәрләрен тәрҗемә итә алырбыз, менә аның Аның китаплары дөньяда иң күп тираж белән басылган, иң күп тираж белән сатылган китапларның берсе булып торалар. Шуңа күрә без әле аның ни дәрәҗәдә безнең замана өчен әһәмиятле булуын бераз соңрак аңлаячакбыз. Теге бездә шундый проблема бар, теге без менә үзебезнең көндәлек тормышыбызны, көндәлек хәзерге җәмгыятебезне бик сирәк анализлыйбыз. Э, ну, бердән безнең мөмкинлекләр чикләнгән. Без э, болай җиңел генә э, рефлексия ясый алмыйбыз. Икенчедән, безнең күпләребез ул туры уйламый да. Ә уйлап карасак, безнең җәмгыятьтә менә һәр көнне хәтта шушы кечкенә генә тирәлектә дә бик кызыклы процесслар бара һәм менә тарих күзлегеннән карасаң, тарих ретроспективны түгел, ә киресенчә тарих перспективасына карасаң, анда бик тә кызыклы әнчеләр сарга мөмкин. Һәм менә шул әнчеләрнең берсе, ул менә шанда Стивен Хокинг тарихта бик шундый үзенчәлекле урын алып торачак шәхес. Бусы инде һичшиксез. Һәм шуңа күрә дә бөтен дөньяда аңа багышланган дә чаралар үтә. Соң бу көннәрдә имә иткәнче иртәгә аны аның белән хушлашуның бер өлеше буларга тиеш. Акчикта аны Вестминстер аббатлыгында Исаак Ньютон һәм Донкин белән һәм Дарвин белән э, бергә ну, бер э, криптода җирләргә тиешләр чиркәүдә атеистный чиркәү дип әйтәм бу шундый бер ирония безнең э, ну бигрәк тә ирония нәрсәсе э, стивен хокинг ул бердән рим папасы пи унынчы Тугызынчы, хәтерләмим. Кайсыдыр пи хөрмәтенә бүләк белән бүләкләнгән, премия белән бүләкләнгән һәм Рим папасының фәннәр академиясе әгъзасы булып торган шәхес. Шуңа күрә аның атеист булуы теге бигрәк тә кызыклы миңа мәсәлән, дин белгече буларак. Ул атеист, ләкин Рим папалар аны бик тә яраталар иде. Аның белән очрашуларны һәм аның турында сөйләшергә, аның хезмәтен бәяләргә һәм башкалар. Ярый. Хокинг турында безнең ошак шәһәр сөйли шуңа күрә мин шулай. Үзем торам. Ну, биш шәхес дигәндә менә бу ничәгә тиң инде? Бу шундый гадәти булмаган чыгыш, чөнки мин сөйлим төшкәндә үземнең теге шундый ничә әйтим инде рухи дөньяның бер өлеше турында әйме гадәттә мин сөйлим шундый теге барыбер отвлеченный әйберләрне да абстракт әйберләрне бу очракта мин менә конкрет үземә йонты ясаган тәэсир иткән шәхесләр турында сөйлим шуңа күрә анда шундый сәеррәк форматта булыр ну вәлилла хәзрәт якупны күпләр ишетеп беләләрдер кайберәүләр бәлки аның белән күршкәннәрдер ул Алты ел элек, алты, ну, биш ел ярым элек кенә һәлак булды. Ул асылда теге зур галим түгел әлбәттә. Теге Стивен Хокинг, Хокинг, Хокингтан соң Олила Якобны искә төшерү әлбәттә теге бик сәер әйбер чөнки. Теге аның инде ул тарих һөнәр кандидаты әлбәттә. Фәнни китаплар авторы, монографиялар авторы, ләкин хәтта шул фәнни әсәрләрен исәпкә алсаң да, барыбер аны әйтеп булмас, инде зур галим дип. Татарстан өчен кысаларында да хәтта. Ләкин безнең өчен һәрберебез өчен миңа калса аның мөһим булган кайбер эшләре бар. Дин дини кешеләр өчен, диндә булучылар өчен аның эшчәнлеге шанда әһәмиятле, чөнки ул безнең республикада исламның яңарышына юл салучыларның берсе булган. Э, мин аны идея итам, чөнки вакытта мин әле юк идем, тумаган идем. Э, һәм инде э, ул шәхсән үзенең эшчәнлеге белән менә Татарстанда исламның бүгенге үсешенә, исламның бүгенге халәтенә нигез салган, чынлап нигез салган, чөнки ну, бердән, Алилла хәзрәт Якуб ул Белем буенча химик, химик технолог, ТИДА укыган, үзе Башкортстанныкы. Һәм Татарстанда шул монда КХТда укыгач, ул монда 80 нче ел ахырында, димәк, дин белән, татарлык белән кызыксына башлый. Ул татар телен, менә ул бик кызык әйбер, теге менә бу милли хәрәкәткә килгән кешеләрнең күпчелеге 90-нчыларда. Ну, анда бер өлеше әлбәттә безнең Казан кешеләре, бер өлеше, бер зур өлеше авыллардан килгән егетләр, кызлар һәм бер өлеше кайчактан килгән кешеләр һәм алар татар телен белмәгәннәр, татар телен өйрәнгәннәр, бисмилла әйтә дигәндә. Мәсәлән, Валилла хәзрәт нәкъ шундый кешеләрнең берсе, ул татар телен Казанда өйрәнгән. Татар теле аның туган теле түгел, мәсәлән, да, ул теге рус телле кеше булган. Һәм дөрес кенә гомер буе ул барыбер теге рус телендә күбрәк сөйләшә иде татар телен караганда. Гәрчә татарча бик кызыклы, бик яхшы текстлар язса да. Ләкин инде менә татар телен өйрәнеп, шулай шушы темага кереп, ул милли һәм дини хәрәкәтне берләштереп бер юнәлештә алып баручыларның берсе була. Һәм ул азатлык хәрәкәтендә була. Теге хәзерге сәер азатлык түгел. Ул вакытта теге 90 елларда чынлап та милләткә күп файда китергән азатлык хәрәкәтендә булган һәм аның ничә әйтик инде бер дини юнәлешен парка китергән ул иман исемле үзәк төзегән. Иман үзәге, иман үзәге ул асылда ну, ислам, э, иман ислам, э, ислам мәдәнияте мәркәзе дип атала инде ул. Э, ул үзәк асылда хәзер дә бар, Юрий Яхтан. Ләкин инде бүген ул эшләми, төшкәндә Орлыда хәл хәл булганнан соң, ул инде бер көнлеккә төште һәм анда бик кызыклы хәлләр булды төшкәндә. Анда мөфтият шундый бер сәер юллар белән ул үзәкне һәм аның милкен ничектер мөфтияткә күчерде, Акышчыкта, ну, хәзер Алиф мәчете комплексы бар бит инде. Алиф мәчете комплексының теге мөфтият бинасы урнашкан өлеше, ул Аның бер өлеше новострой, ә төп өлеше менә бу Бородилар булган өлеш. Бороди, ну, мәсәлән, гәүдәсе шунда куелган булган, ул үлгәч һәм кайтарылган булган Мәскәүдән. Менә шул бинада иман үзәге эшли иде. Мин дә бер генә тапкыр булырга өлгердем 2012 елның нәкъ менә шушы март мартның соңгы атнасында ничек тә бер гаилә хәле булган булган иде. Ул бина, мәсәлән, иман иман иман үзәгенә килде. Хәзер ул бина тулысынча мөфтиятнеке, ләкин менә Вәлиулла хәзрәт исән чагында исән булса мөфтият белән ул монда мөфтият булмас иде точно. Ул имам үзәгенең аерым бер бинасы булыр иде. Шиксез. Менә бу имам үзәге 90 елларда килгән һәм ул менә шундый әйткән бит инде зур эшләр башкарган. Әйтик, алар үткәргәннәр мөселман лагерьлары, беренче шундый мөселман лагерьлары үткәргәннәр Татарстанда, үткәргәннәр төрле анда чаралар һәм алар Ваилә хәзрәтенә бу бер иң мөһим ягы миңа калса, эше ул алар чыгара башлаганнар бик күп басма продукция, китаплар, брошюралар һәм журналлар, газетлар. Менә бу Иман дигән газет чыга башлаган вакытта Ислам дөньясы исемен соң хәтерләмим исемен. Э, журналлар чыга башлаган һәм башкалар һәм башкалар. Кыскасы менә, ну, иман үзәгендә э, кайвакыт иман әшәтендә кайвакыт анда бер юлы 15-шәр, 20-шәр газета журнал чыга иде. Хусәттән анда чыга иде Искимла исемле газета, ул басыла иде Искимлада. Хәтта шундый, анда менә Татарстанда, Россиядә булган актуаль яңалыкларны басыла иде Искимлада. Шундый бер кызык Әйберләр эшлиләр иде һәм һәм ахырчыкта иман үзәге, иман нәшрияты, ну, аның үзәге бар именно, шушы культурный центр һәм бар нәшрият, шулай бүлеп чыккан инде. Шушы э, нәшриятта э, меңнән артык э, исемдә китаплар басылып чыкты, шушы 90 елдан башлап. Бу шушы, ну, күпләр нең әби-бабаларының, әти-әниләренең кулларында Иман үзәге нәшрияты чыгарган китаплар булырга тиеш, миңа калса. Чөнки булгандыр. Чөнки алар бик күп тираж белән чыгардылар китапларны. Анда бар иде хаталар, анда кайвакыт анда да бар иде опечаткалар, аларның сыйфаты начар була иде, чөнки алар бастыралар иде аны шундый теге начар кәгазьдә, начар тычытлар белән, кайвакыт дизайннар да бик начар була иде. Ул шундый менә, ләкин ул бик тә кирәк иде. 90 нчы еллар башында бу әйбер бөтенләй юк иде. Дини әдәбият Менә хәзер, мәсәлән, Татарстанда гына теге хозур иншаты бар, мәсәлән, Нәзарәтнең Хамала чыгарыла, бик сыйфатлы матур китаплар. Ә 90 нчы елларда андый мөмкинлекләр юк иде. Ул кадәр китаплар чыгаруны финанслый торган кешеләр дә юк иде һәм ләкин халыкка алар кирәк иде чынында. Ул вакыттагы матбугатны, бәлки, хәтерләүчеләр бардыр, бәлки, Соңрак белүчеләр бардыр. Анда, мәсәлән, хәтта Сөембикә журналында да басыла, басылып басылган булган менә бу намаз уку тәртипләре анда истимля, гарәп язуы нигезләре анда, намаз Коръән тәфсире һәм башка һәм башкалар. Хәтта шуның ише менә бу дөньяви журналлар да шуның белән шулай белән эшлиләр иде. Чөнки шунда ихтыяҗ бу әйбергә, шушы белемгә бик зур булган һәм бу белемне канәгатьләндерүче ниндидер чаралар бөтенләй булмаган. Һәм менә Валиулла хәзрәт беренчеләрдән булып шушы эшне гамәлгә куйды, җәйгә салды. Аңа кадәр чыннан да советлар чорында бастырганнар дини китапларны. Бик аз тираж белән, ләкин бастырганнар һәм аны бастырганнар Уфада. Һәм алар бик тә сәер китаплар булганнар, чөнки, ну, алар башта бит инде теге Кустарный суларның җирендә, мәсәлән, булган бит теге фотокопияләр ясау ысулы мәсәлән, да, фотокопияләр ясаганда, шуның өчен китаплар, мин аларны күргән барын китаплар теге теге минем балачактагы орфографик дип әйтегез изләнүләрем аркасында мин анда китапларны күп тупларга ирешкән кайчандыр. Ну, кыскасы, варюлар хәзер шундый Бик зур әдәбият басы тудырды. Китаплар, басмалар мирасы бәйсәк инде, аларның күпчелеге шанда теге ниндидер әһәмияткә ия түгел бүгенге көндә. Алар, мәсәлән, бик күп итеп бастыралар иде Рәштай Сафин намаз тәртипләрен. Ул китапны теге бүгенге көндә намаз укырга өйрәнүчеләргә тәкъдим итү бик үк кирәк тә түгелдер, чөнки яхшырак, сыйфатлырак һәм, иң мөһиме, дини яктан камилрәк булган китаплар бар. Ләкин ул вакытта, әйткәнемчә, алар бик тә кирәк иде. Һәм бик күпләрнең дингә юлы шуннан башланды. Ләкин әгәр дә без инде хәзер кайтсак фән темасына, дин темасына, Варилла хәзрәтнең тагын бер, менә Шиман үзәгенең, ул үзәгенең янында тагын бер бик мөһим эше бар иде. Алар менә безнең иске имләдә басылган мирасыбызның шундый бер шактый өлешен, дип әйтик инде, яки иске имләдә, яки кирилл имласына күчереп, бастырып чыгардылар. Әйтик, менә шул ук Рисалә Газизә, менә эшкә бармы Рисалә Газизә дигән китапны? Әдәбиятчылар белән Рисалә Газизәне. Рисалә Газизәне, мәсәлән, ну, Искинадан Килма Иносак күчереп, беренче булып аны бастырдылар Иман үзәгендә. Һаман да ки, Ал китапларның сыйфаты начар. Китаплар теге аларны актару да авыр, чөнки кәгазе аннан начар. Менә кул кул кул анда авыртып бетә башлый китапны кәгазен актарганда. Ләкин ул китапларны иң мөһиме бастырдылар. Аның белән кемдер танышты. Соңрак әлбәттә Рисала газетаны анда 20 ел үткәч тә әле аны бастырып чыгарды. Әхәт Сафаров үз акчасына яхшы тираж белән анда яхшы кәгазьдә. Ләкин теге вакытта болар кирәк иде. Теге гомумән теге кешеләргә Күрсәтергә кирәк иде шушындый безнең мирасыбызның барлыгын. Аның бер өлеше кирәк иде беренче чиратта мәдрәсә шәкертләренә һәм менә Мөхәммәди мәдрәсәсендә кулланылган дәресләрнең күпчелеге бастырылган иде иман әшрифендә шул мәсәлән да анда Сөнгатулла Бикбатовның мирасын дәреслекләрен Сөнгатулла Бикбатов ул революциягә кадәр булган 20 шасыр башында яшәгән бер мөгаллим һәм галим Э, ул язган э, дәреслекләр мәдрәсәләр өчен менә шул дәресләрне мәсәлән алар бастырып чыгардылар яңадан кирилмасында әйбәтләп э, һәм аны әле бик күп бик күп мәдрәсәләрдә һәрхәлдә мөхәммәдиядә инде чана кулландылар һәм кулланалар да чөнки алар актуаль мөдәвер кыйраат кебек аны китапларны мәсәлән дә һәм башкалар һәм башкаларны бу Ә, менә шундый ә, эшне әлегә башкаручы, ну, шул, шул ук дәрәҗәдә башкаручы бүгенге көндә әле юк. Ну, бәлки ул дәрәҗәдә теге ә, ашыгып анда бик күп бик күп әйбер чыгару кирәк түгел дә, хәзер кирәктер игътибарны ә, күбрәк менә сыйфатка бирергә. Һәм ләкин инде теге вакыт әйткәнчә бу кирәк иде. Сыйфатсыз булса да, начар булса да алар кирәк иде. Ну, ә, һәм башка шундый ә, Менә бу нашрият эше, наширдә кеше Валила хәзрәтнең шундый бер мөһим эше булып калды һәм аның турында искә алганда, беренче чиратта барыбер аның шушы мирасын, менә бу нашриятын, китапларын искә алалар. Чөнки әйткәнемчә, бу мирас безнең татар халкының менә бу яңа милләт булып Э, яңа дөрәтчелек кысаларында үсүендә исән калуында э, ниндидер яңа үзенә э, нигезләр табуында бик мөһим роль уйнады моннан башка гомумән туксанынчы елларны күз алдына китереп булмый безнең милләт тарихын туксанынчы елларны һәм гомумән күз алдына китереп булмый безнең хәзерге менә бу дини буынны дип әйтим инде Моннан тыш, әгәр дә без тагын бер кат фән темасын кайтабыз икән, Валилла хәзрәтнең аның тарих фәннәре кандидаты бит инде ул, аның Ну, асылда аның асылда ул религиовед иде инде, чөнки аның э, фән ни эш, эшчәнлеге багышланган дәүләт белән дин мөнәсәбәтләренә. Ну, конкретно ислам э, һәм э, Россия дәүләте дигән шушы ике мөнәсәбәтләргә инде. Ни өчен ул шушы теманы өйрәнде? Мин асылда бик белмим аның тарихын, ләкин Шуны төгәл әйтә алам, Вәлиулла хәзрәт ул 98 елдан башлап, үлеменә кадәр Диния зәясендә эшли иде. Диния зәясендә эшләгәч, аның җаваплыгында булган өлкә ул менә бу Диния зәясенең шушы структураның дәүләт белән, дәүләт органнары белән мөнәсәбәтләре кору иде. Ну, ул вакытта әле Диния зәяте мөстәкыйльрәк оешма. Булган менә касы. Хәзер хәзер вакытта мәсәлән Диния нәзарәтенең аппарат җитәкчесен билгеләп җибәрәләр президент аппаратында. Теге мөфти ул президент аппаратының пришлоннигы кебек булган шахс булмаса кенә. Ну, классик шундый бер система. Мәсәлән, Россия империясендә мөфти менә шулай билгеләгән дәүләт, губернатор яки император, чиркәү белән идарә иткән дәүләт, обер прокурорша. Менә безнең Россиядә чиркәү белән идарә итми дәүләт. Россия православие чиркәвенең җитәкчесе патриарх мәсәлән ул мөстәкыйль һәм ул киесенчә ул йогынты ясый дәүләткә аерым чакларда. Ну әлбәттә дөрек баш килми инде. Ләкин безнең Татарстан кысаларында менә нәву как раз таки 2012 елгы елгы вакыйгалардан соң дип әйтик инде дәүләт Ни хәл сөйләгән дә белмәдем, бер кикрәп бетер. Күрәтергә Instagramда. Ну ярар, ярар. Нәрсә? Алыңыз. 30 апрель. Һәм менә шуннан чыгып, ну нәрсә анда, менә һәм Варила хәзрәт шушы менә бу модельне мөстәкыйль рәк булган мөфтият моделендә эшләде һәм дәүләт белән уңышлы мөнәсәбәтләр корды дип исәпләйм. Чөнки ну менә бу шулай мөһим бер тема, 90-нчы елларда дини өлкәдә ирек килде, әйме? Һәм безнең бик хисап анда очыла башлады дини оешмалар анда, мәхәлләләр, мәчетләр төзелә төзелә башлады, башлады бик күп җирдә. Һәм гомумән теге 90-нчы еллар, 90-нчы елда мәсәлән безнең Татарстанда гамәлдә булса ике, өч мәчет, 90 еллар ахырында анда инде меңгә якын мәчет инде гамәлдә иде. Һәм бүгенге көндә безнең теге дин сәрәте эчендә э, бар 1500-1600 тирәсе мәчет мәсәлән, мәхәллә инде. Авыллар анда бик сабанда бабайлар йөри торган мәчетләр һәм һәм башкалар эшләми торган мәчетләр бик күп инде. Ләкин менә шушы э, кинәт кенә калкып чыккан менә бу дини системаны, э, тәртип салуны, аны гомумән оештыруны ну байлар хәзер башкарды инде. 98 елга кадәр тышында ике мөфтият иде. Ну, ике дини оешма үзәкләштергән дини оешма, берсе шушы э, Татарстан мөфтияте дигән бер оешма ул Габдулла хәзрәт Алиуллинныкы иде. Һәм Алиуллин тагы фамилиясе бар. Или Алиев, мин хәтерләмим. Габдулла хәзрәт кыскасы. Икенчесе ул Уфага карый торган мөфтият, анда Фәрит хәзрәт Сальман иде. Һәм менә аларны берләштерделәр 98 елда Шәймиев җитәкчелегендә. Һәм менә шуннан соң менә бу яңа системаны кору да төп роль уйнады Валиулла хәзрәт. Чөнки ул мөфтинең беренче урынбасары иде. Һәм шушы вазифада ул 2000 Унынчы елга кадәр мин инде тордым. 2010 елда икмсам, ну, кыскасы шул 10 еллар ахырында инде аны вазифасына алып куйдылар. Алып куйдылар, чөнки Рила хәзрәт шундый бер сүз әйтте. Кайсы җылыштамы ул, или интервьюдамы инде, ул тәкъдим итте, Менә бу тыелган китапларны яндырырга. Шундый, шундый, ну, беләсең, нинди китапларны тыелган вакытта теге анда сүз бара иде. Экстремистик дип табылган әдәбият турында һәм шушы насын гава килеп чыкты һәм шушы гава аркасында кайбер мөхтәсибәтләр, мөхтәсибләрнең, ну, ничек әйтик инде, Каманың теге, теге аръягындагы мөхтәсибләрнең тәкъдиме белән, таләбе белән аны шушы вазифасына алдылар һәм башка вазифага күчерделәр. Ул шулай бик кызыклы процесслар. Әйткәнемчә, бу процесслар турында әле фәнни хезмәтләр язучылар бар. Сөлейманов кебек кешеләр мәсәлән, әмма Сөрәсме Сөлеймановны? Сөрәсме Сөлеймановны? Шундый саф кешеләр. Сез белмисез шундый сәер әйберләрне. Бу бик әйбер. Менә каса. Э, ну, менә э, ләкин әйткәнчә, бу әйберләр турында әле җитди рәвештә уйларга кирәк. Җитди рәвештә анализ ясарга кирәк булачак. Бер 10 елдан соң мөгаен. Чөнки әлегә безнең инде әле процесслар җанлы процесслар. Ләкин бер елдан соң без менә шу көннәр турында яңадан э, уйланачакбыз һәм нидә булса бер нәтиҗәгә килергә тиеш булачакбыз. Чөнки Әле аңлашылмый. Мәсәлән, мин Вәлиулла хәзрәтне мактыйм, ләкин Вәлиулла хәзрәтнең дә кайбер гөнаһ әйтеп булмый инде. Бәлки хаталы булган яклары бардыр. Минем бер шигем бар, ул шик дип инде шик тә түгел инде бер фикер бар. Ләкин ул фикер дөрес микәнлеген берничә елдан соң гына расланачак дип миңа калса. Әмма бу хакта нинди дә булса хезмәтләр ясарга кирәк, чөнки бу актуаль тарих, менә бу көннәрне, вакыйгаларны яхшы белүчеләр хәзергә бик күп. Бөтен булган мәгълүматларны тулып теркәп, менә бу вакыйгалар нәрсәгә китергән, менә бу 2012 елгы вакыйгаларны сәбәпчесе булырга мөмкин, вакыйгалардан кайчандыр кылган хезмәтләре, да, һәм киләчәктә дә бәлки безгә инде дә булса башка төрлерәк фикерләргә килергә туры килергә мөмкин. Килергә туры килергә мөмкин. Яхшы. Менә шуның белән шуның барәдә хәзер белән мин шәхсән таныш идем, чөнки Без аның белән хатлар алыша идек һәм гомумән языша идек, теге аралаша идек һәм теге кичләр буена теге без аның белән интернетта алышу тора идек, теге актуаль булган интер хәбәрләр турында, яңалар турында һәм гомумән дини һәм милли мәсьәләләр турында. Ну, ничек аралаша идек инде. Мин мин укыйм 3 класста, шуңа күрә ул аралашу дәрәҗәдә, фәнни дәрәҗәдә җитди булгандыр. Менә һәрхәлдә бик кызыклы фикерләр яңгырый иде. Ну, Вәлилла хәзрәт Тән алган шундый бер э, яхшы күнекмә ул э, э, шәхесләрне идеальләштерергә кирәкми дигән фикер ул мөһим бер иде ул үз мисалында һәм үзенең сүзләре белән бит инде башка шәхесләрне идеальләштерергә кирәкми турында шундый бер үрнәк түгел инде бер дәрес бирде ничек тә була Бүген бүген бүген иртән генә мин э, ничектер музыкадан ялыкканга микән инде мин теге Apple Music-та э, Ян Павелның Ян Павел икенченең э, чыгышларын тыңлый башладым. Теге ул анда көчле итальян һәм поляк акценты белән инглизчә сөйли. Анда Америкада чыгышлары, Аляскада чыгышлары турында чыгышларын сөйли. Һәм бик шундый кызык күренеш. Иоанн Павел икенче, әлбәттә, шулай ук э, беренче чиратта галим түгел, кечкенә дә. Э, ул, әлбәттә, дин эшлеклесе, теолог. Теолог, теолог буларак инде, ну, так себе теолог, конечно, но теолог. Э, язучы, ул һәм шагыйрь. Ул шигырьләр дә язган, ул пьесалар да язган, прозасы бар. Ләкин инде аның өченче, ә дүртенче шундый бер ягы, ул фәлсәфәче. Фәлсәфәче буларак Мин аны үзем өчен ачтым яңарак кына, быел гына дисәк була, менә шушы быелга чыккач кына, чөнки курс эше һаман да ки әлегә дә бая шул курс эше аркасында миңа укырга туры килде аның бер әсәрен, бер энцикликасын да, бу фәлсәфи әсәр түгел, фәлсәфи әсәр түгел, ә бу чиста шундый рәсми Рим папасының рәсми документы, энциклика, ләкин анда ул бик җитди фәлсәфи фикерләр әйтә, гомумән аның энцикликасы багышланган иде фәлсәфәгә, фәлсәфә белән диннең, ну акыл белән Имамның дин белән фәлсәфәнең мөнәсәбәтләре турында иде. Шушының аркасында мин аның әсәрен укырга мәҗбүр булдым һәм яңадан кире кайттым Ян Павел икенче әле бетегенде, чөнки миңа белән бик кызгына кызгына ям кашандыр. Унынчы класста, унберенче класста, беренче курсларда, аннан соң ничектер бер-ике ел дәвамында аның белән кызыксыну кимеде. Ләкин хәзер минем стильдә аның тора портреты ялган. Юк итте, урынына кайтты.

Һәм скетчлар ахырында лидеры. Һәм менә шушы совет блогына каршы торучы шәхесләр. Тэтчер белән Клейман, монда бар Рейган һәм бар Ямайлы икенче. Э, Европаның үзәгендә торып, э, Советлар Союзын бетерүгә, аны җимерүгә зур өлеш керткән шәхес ул Ямайлы икенче. Э, аның өчен теге Советлар Союзын таркалу ул шәхси бер җиңү булган инде. Ну, хәтта э, Советлар Союзы укай мөхәммәт түгел, аның өчен нәкъ менә Польшада, ул үзе Польша туган шәхес, Карл Юзеф Айтыла, ул, ул поляк кешесе. Э, Польшада Советлар режимының, коммунистик режимның юкка чыгуы аның өчен мөһим була. Ул гомере шуңа багышлап итә була инде. Чөнки ул әлбәттә анда теге кабер дәүләтләр кебек ниндидер андагы Польшада ниләрне либералларны финансламаганын да инде революция оештырмаган әлбәттә. Ләкин аның Җитмеш тугызынчы елда ул папа булып, папа булып сайлана, җитмеш сигезенче елда һәм җитмеш тугызынчы елда ул беренче тапкыр Польшага кайта папа буларак, папа статусында. Һәм ул анда шундый мөһим сүзләр әйтә. Ул халыкка мөрәҗәгать итеп, бу илне яңартырга һәм гомумән яңа тормыш корырга курыкмагыз ди. Ну, аның гомумән теге Рим папасына әйләнгәч, аның беренче ул әйткән сүзләренең берсе, чыгышларының берсе инде, өндәмәләренең берсе әйтә инде, ул курыкмагыз дигән сүз. Һәм монда курыкмагыз дигәндә, ул күп нәрсә әйтергә мөмкин курыкмагыз дип. Ул мөһим бер тема шунлыктан. Шулай фәнни өлкәдән китешкә китә торып кирәк, теге дини өлкәгә инде. Э, кеше э, иман, иманлы кеше, иманга килүче кеше э, Аллаһка якынаярга куркырга мөмкин. Да, ачыларак куркырга мөмкин. Һәм ул нәкъ шул турыда әйтә, теге курыкмагыз ди. Аллаһка, ну, бу чакта инде Сез бар инде э, Христос турында әлбәттә. Э, не бойтесь открыться Христу, шул турында сүз. Э, һәм ул шушы сүз нигезендә Польшаны да үзгәртә. Польша Польша халкына да бер бер этәргеч бирә, алга таба көрәшергә дә, менә бу профсоюзларга көрәшергә этәргеч бирә. Һәм ачыкта аның менә эшчәнлегенең бер Күркәм нәтиҗәсе аның өчен, әлбәттә, ул Европада коммунистик режимнан юкка чыгуы һәм конкрет алганда менә бу Советлар Союзында шулай ук коммунизмның юкка чыгып, таралып, Советлар Союзы таркалуы. Шулай аның өчен мөһим булган әйбер инде. Ләкин шуннан бу бу безнең өчен күңелсез булган кабер кешеләр өчен. Мин белмим дә теге монда утыручылар ни дәрәҗәдә яклыйдыр Советлар Союзы һәм ул дәрәҗәне, ул зәлилчелекне. Һәрхәлдә безнең илебезнең алыштырмас лидеры, милли каһарманыбыз борщ әйма. Аның өчен шәхси трагедия Советлар Союзы таркалуы әйма. Ләкин моның өчен инде киресенчә бер сөенеч. Ләкин, әлбәттә, ул сәясәт белән эшләнә. Инде ул нәкъ менә Рим папасы буларак, яки инде пастырь буларак, әйтик, әйма, теге үзенең Өммәтенең көтүчесе буларак, ул даими рәвештә шөгыльләнгән динне тарату белән. Бу, гомумән, Иоанн Павел икенче папалар арасында иң күп сәяхәт кылган папа. Ул фәлән илдә булган, кайбер илләрдә өчәр, дүртәр тапкыр булган, шулай сәяхәт кылып, йөреп. Чык әйтик инде, гасырлар буена Рим папасы Римда ятучы һәм Римда ятып дөнья белән идарә итүче шәхес иде. Павел алтынчыдан башлап папалар дөньяга ачылалар. Сәяхәт итәләр, йөриләр, аралашалар, кешеләр белән күрешәләр. Иоанн Павел икенче ул гомумән ул рок-звезда кебек. Чөнки аның мессаларына миллионлаган кешеләр җыела иде. Менә мин бүгеннән карап тордым, бер Видеоны Дублинда 1970 юк, 79 елдамы, 80 елдамы, 79 елда бугай. Булган аның менә беренче тапкыр ул папа буларак сәяхәткә чыккан Дублиннан, Ирландиягә чыга. Һәм анда Дублин шәһәрендә анда мессага җыела миллион кеше. Миллионнан артык кеше. Коллективист теге, тулы бер казан дип әйтик, инде теге җыела мессага, бер зур мәйданга, дип апсы гына. Бу искиткеч күренеш. Ә бу бик тә мөһим була. Чөнки белүебезчә 20 гасыр ул гомумән диннәр өчен иң катлаулы чорларның берсе. Теге Беренче дөнья сугышыннан соң һәм бигрәк тә Икенче дөнья сугышыннан соң атеизм дөньяда бик нык көчәя. Ну, бердән фән көчәя, әлбәттә. Э, диннең арты, диннең мәңгелек дошманы ул фән бик нык көчәя. Э, ләкин бу гына мөһим түгел әле. Э, кешеләрнең дингә ышанычы бик нык кими. Сез беләсез, теге 20-нче гасырның икенче яртысында фәлсәфәнең шундый теге үзенчәлекле юнәлешләре үсеш ала, теге, мәсәлән, экзистенциализм сорау бирә теге дөньяга, мәсәлән, бик каты. Э, һәм гомумән, мәсәлән, шул ук яһүдләр, мәсәлән, дөньяга бик каты сорау бирәләр. Дөнья түгел, Аллаһка сорау бирәләр да теге. Э, һәм шундый гомумән теге фикер туа. Холокосттан соң Аллаһка ышану ничек мөмкин? Ничек булырга мөмкин шундый э, Аллаһка ышану феномены? Һәм чиркәү, который чиркәве бик нык зыян күрә бу вакытлар аркасында. Чиркәүгә килүчеләр кими, яңа руханилар саны кими. Акча, акча кими, сөңкесе дә кан азрак йөрә башлар саңа соңрак кешеләр зәкәй эшендә. Бу бик начар әйбер, әлбәттә. Шуңа күрә чиркәү үзен үзгәртә. 60-нчы елларда була Икенче Ватикан җыены һәм анда чиркәү үзгәрә. Бу вакытта әле Иоанн Павел ул Польша примасы, примасы Польшадагы төп архиепископ булып тора. Һәм инде 78 ел сайлангач папа булып, ул менә бу чиркәүне яңарту эшен һәм Рей-Католик чиркәвен дөньяга яңа рәвештә ачу эшен гамәлгә ашыра. Әйткәнемчә, ул дөньяда иң популяр Рим папасы, теге тарихта булган. Ну, аннан да популяррак ул нидер инде, апостол Петр да инде, ләкин апостол Петр ул папа түгел инде. Римның беренче епископы, ләкин папа түгел. Менә бу Павел икенче

Аның үлеме шуна теге дөньяда шундый бер мөһим вакыйга була. Теге менә бу бер тулы бер эпоханың тәмамлануын аңлата торган вакыйга була. Ул хәзерге вакытта изге дип санала. Аны изге рәшәтләр, католиклар аны аны аны дога кылып, аның аша аның аша Аллаһка мәҗит ала. Теге инде медиатор, император булып тора шундый. Вот. Менә әйткәнчә ул менә шушы эпоханы булдырган кеше. 90 нчы 20 нчы гасырның икенче яртысын аннан башка көн әйтеп булмый. Соңгы Черегән ятимнең соңгы егерме биш елын аннан башка күзәнәк итеп булмый. Һәм менә бүгенге көн дә аның кебек папа юк. Менә хәзерге папа Франциск ул шулай популяр шәхес, ләкин аның популярлыгы ул башка төрле популярлык. Ул популяр чөнки ул теге үзен шундый гади итеп тота. Ләкин аның тәнкыйтьчеләре бик күп. Аның тәнкыйтьчеләре бик күп һәм аның гомумән атыйлар коммунист папа дип. чөнки ну мәсәлән мин инстаграмда язылган бер паблик анда мин аккаунтка мин карап барам анда алар ну вечный рим дигән не ул аккаунт ниндидер алар гел аны чыгаралар шундый теге я ул че гевараға охшаган итеп ясыйлар аны теге нигә портретын я аны теге метросына куялар теге ни чүкеч белән урак, яки анда аны ни сакаллы һәм чалмалы дип күрсәтәләр теге мусульманнар белән артык без торган башкалар һәм башкалар кыскасы шундый критика аңа аңа тәнкыйть бик көчле аңа карата ямпаева икенче шулай тәнкыйтьлиләр иде һәм хәзер тәнкыйтьлиләр аны ләкин барыбер нәкъ менә халыкның мәхәббәте аңа көчлерәк иде һәм ул шикте ямпаева идарәсе вакытында чиркәү чорында яңа сулыш алды һәм әлбәттә аның кайбер мәңгелек проблемалары калды Аларны әле хәзер генә үзгәртә башладылар. Мәсәлән, Рим, ну, Ватикан банкындагы бихисап махинацияләр проблемасы әле хаман чишелмәде анда әле, хаман бар әле теге сораулар. Ул мәсәлән, ну, монда нинди проблем бар иде теге, нинди үзенчәлек инде, Ян Павел икенче картайды, да 90-нчы еллар башында аңа булды операцияләр ясадылар аңа һәм ул китә алмады вазифасыннан. Бәлки ул күңеле белән теләгән дә китәргә походтан. Ләкин бәлки ирек бирмәгән дә хәлләре, гәрнәллар бәлки үзе ничектер. Ну, һәр хәлдә папаны вазифасыннан китү күренеше ул катлаулы әйбер. Чөнки аны аны аңлату авыр. Чөнки папаны сайлый Изге рух дип әйтелгән, моны Алла үзе, да, Христос үзе сөйли. Э, шуңа күрә э, ул аның бар хукукы шушы сайлауга каршы килеп китәргә, э, вазифа китәргә китәргә. Шундый сорау бар инде. Шуңа күрә 16 елның тәхеттән китүе, ул кемдә 3 ел китте тәхеттән, ул теге шулай бакасак күренеш. Гомумән шундый сорау бар. Христиан корольләре баш тарта алалармы тәхеттән? Да, аларда хукук бар дигән сорау бар. Мәсәлән, император Николай II, без беләбез, да, ул теге императордан башлап тугарту турында кәгазьгә кул куйган, ләкин аның андый хукукы булганмы? Да, һәм шуңа күрә дә шәйтим инде безнең илдәге рус православие чиркәве Николай II тулысынча изгеләштереп бетерә алмый, чөнки ул асылда ну, изге бер йоланы бозган әйтелгәндә аллага каршы килгән менә һәм шул кебек ян тәү икенче дәгендәге аллага каршы килмәгән ләкин альцгеймер юк юк әйттем паркинсон авыру паркинсон авыру паркинсон авыру булган килеш ул идарәче булып торды һәм ну соңгы елында инде ул йөри җүнәп йөри алмады һәм Аның соңгы чыгышы 2005 елның 31 мартында була, ичмасам, үле узынчы артындамы. Ул анда халык алдында чыга, ләкин теге кулын күтәреп халыкны чукындырырга аны хәле ишетә, ләкин сөйләшә алмый инде. Һәм килешә берлә ул Әти Казанда аңа хикәр бар инде беләбез. Казанда католик чиркәвенең бер диварында аңа хикәр куелган. Һәм сәләм бик кызык күреш. Һәм Мәскәүдә аңа хикәр бар. Чит ил әдәбияты Китапханәсендә, китапханәсенең иш алдында аңа пикап куелган шулай. Һәм әлбәттә, Ян Павел II шундый бер бөек шәхес буларак мине бик илһамландыра һәм Әйтмәс инде гыйлемдәшләргә хамланырга дип, ләкин католик дине белән кызыксынырга һәм аның турында күбрәк мәгълүмат алырга шундый этәргеч биреп тора һәрвакыт.

әсәрләрен гомумән тыярга, чөнки, ну, икесе дә туган түгел инде, ләкин аның кабер әсәрләре нигезендә бүгенге көндә шундый шарлатан галимнәр үзләренең идеяларын үстерәләр. Анда төрле Моисеев турында, психология, психология инде ялган идеялар. Гомумән психология теге дөньяда иң иң иң сәер фән, чөнки психология нигезендә, психология фәне кысаларында алдашып бик рәхәт, бик җиңел.

Һәм менә ул да шәп. Бераздан Томаен да шәп. Ләкин бу француз әфәнде се бу галим безнең өчен әһәмиятле шулай. Минем өчен. Шунда ки, астрном буларак, ул әле

Башта ул басыла йөзем тиражына Франциядә. Ул бик кара бик тиз арада алып бетә, аннан соң аның тагын тагын басалар Россиядә һәм Франциядә, анда шунда бик күпләргә һәм Россиядә ул басыла бер ну 20-25 тапкыр. Шундый зур популярлык казана.

Безнең заманда да, ну, безнең очракта менә бу гыйлемнең эшчәнлеге әйткәнчә шушы идеягә якын торганга күрә, фәнне популярлаштыру, фәнне, фәнне ничек тә булса кешегә ирештерү, фәнне ничек тә булса Ничек тә булса күбрәк кешене гыйлемле итү, белемле итү идеясе безне шок тормаганга күрә, Фламарион шундый минем ислам дөрес шәхесләрнең берсе инде. Мин монда сөйләм Носый Насыйри турында гомумән, Каюм Насыйри турында. Каюм Насыйри, әлбәттә, теге монда номер один, безнең теге илһам, минем илһам чыганагы инде. Но ул инде априори илһам чыганы, шуның шуңа күрә сөйләп тормыйм. Болай һәм һәм без гомумән Каюм Насыйрине бик күп сөйлибез. Ә менә шундый шәхесләрнең берсе ул Фламарион. Фламарион белән мин һәм яны Фламарионның китабын укыган юк, яны белән таныштым Аның турында укып, 2010 елның июль ахырында мин ул вакытны бик яхшы хәтерлим, чөнки Мин анда бик каты чирләдем, теге атна буенамы теге анда просто менә коточкыч баш авыртып, шундый җәй бик каты ул, бик хәтерләсә, бик тә эссе җәй иде. Һәм мин просто чыдый алмадым баш авыртуына, ләкин мин хәтерлим ул вакытта или Органчы кадәрме, органдамы, органчмы укканын, фламеонтоны укканын хәтерлим. Һәм шуннан бирле мин аны беләм, һәм шуннан бирле мин ул шәхеснең теге менә бу биографиясе нигезендә ничектер бер үземә кайвакыт, кайвакыт, вакыт-вакыт бер дәрт, илһам алам, дисәм була инде. Алан Тьюринг. Монысы инде шулай ук. Мин аны да белмим. Ну, ягъни мин режиссерга беләм, мин аның фәнни хезмәтләрен укыям, чөнки математик, информатик бит става грема. Безнең заман кысаларында популярлаштырылган шәхес 2007 елда Бик Британиядә кабул ителде. Ну, Елизавета икенче чыгарды шундый карар. Аны әйтәләр инде хәзер ни дип, закон Тьюринга дип. законлы карарны. Аның нигезендә Бөекбританиядә шушы фәлән гасыр дәвамында гомосексуаллек өчен җәзаланган кешеләрне акладылар. Барысын акладылар инде. Реабилитировали. Ну, Алан Тюринг теге ул шушы мәгънәсез законнарның берсенә теге корбан бирергә мөмкин. Һәм инде ул ни өчен безнең өчен әһәмиятле? Алан Тюрингтан башка безне булмас иде әлбәттә. Компьютерлар Ну, ничек булмас инде. Алар бәтәләр булырлар инде, ләкин башкача булырлар иде бәлки. Чөнки ләкин һәрхәлдә без белгән э, менә бу э, сынау дөньясына һәм э, шәкли фәһем, да, шәкли фәһем ясалма интеллект дөньясына нигез салучы кеше ул Алан Тюринг. Һәм безнең заманы өчен бәлки ул шундый төп әһәмиятле шәхесләрнең берсе булып төштер. Һәрхәлдә мин Аның эшчәнлеген һәрберебез өчен әһәмиятле саныйм, чөнки кәмчә теге ну сез бәлки карагыз бардыр, аның турында чыккан иде фильм 2004 елда Игра в имитацию. Анда Сәер фамилия фамилия лафзы уйный Камбербэтч инде анда. Һәм анда более того, анда наш яшь Алан Тюринг ролен башкара Алекс Лоутер. Аны бер бик яхшы. Шуны белерсез. Чөнки Алекс Лоутерның киләчәге яхшы бара тиеш, ул бик яхшы актер. Бер ун елдан соң бәлки Оскар алыр. Менә Алан Тюрингның без теге бердән ул бик зур эш керткән ничек әйтим инде фашист Германиясен җиңүгә, да, анда теге менә бу Enigma шифраторын ватып ачу. Аның Казанышы, аннан соң тагын алар кайсыдыр шифратаны ваталар, әйме шулай. Бу бик мөһим була чынында теге. Мәгълүматны белү, мәгълүматка ия булу һәрбер сугышта, сугышта түгел, һәрбер һәрбер эштә асылда җиңүгә бер зур адым булып тора. Әгәр дә кайвакыт кайбер кешеләр турында, кайбер вакыйгалар турында мәгълүматны күбрәк белмәгән булсам, бәлки мин монда тормас идем. Бәлки гыйлем проекты һәм башка төрле эшләр бөтенләй бер көчендә эшли алмас идем мәсәлән да. Һәм менә Тюникның тагын бер әйбере, тагын бер мөһим ачышы. Без бу турыда язган идек гыйлемдә 2014-2015 елда язган идек бу турыда. Тюринг машинасы дигән әйбер, ул һәм Тюринг тесты дигән әйбер. Тюринг тесты Ну, менә без белгән капча системасы, әмма капча ул асылда Тюринг э, тестының, ну, кире варианты инде. Капчада бит инде теге сүп сорау теге бу роботмы кешеме дигән анда, әмма теге белергә кирәк бу монда робот язамы, или кеше язамы. Э, һәм кеше генә асылда капчаны да хәл итә ала, э, яза ала. Тюринг тестында тестының максаты Роботның фикерли алу сәләтен билгеләү. Әгәр дә ул кеше кебек, ну, аны фикерләвен дип әйтик инде, аны фикерләвен кешенекеннән аерып булмаса, димәк ул, димәк ул ясалма интеллект булып тора, да? Чынлы ясалма интеллект булып тора. Һәм шушы тест нигезендә карасак, бүгенге көндә әлегә теге Тьюрингның критерийларын туры килгән ясалма интеллект юк. Бәлки булыр, бәлки булмас чынлап та. Һәм менә, ну, үләп, сезне үләп карагыз, бу шәхес яшәгән безнең ну, үлгән 53 елда. 53 елда алар үлгән. Шушы дәвердә үк менә безнең өчен бәлки менә безнең заманында гына актуальләшә башлаган, актуальләшеп килгән мәсьәләләр не үтергән, хәл иткән, да, менә бу тюринг тесты мисалында, тюринг машинасы мисалында. Һәм шуңа күрә дә Мин хәзер генә аңладым. Тьюринг без КСЕ дәресендә өйрәнгән бер күренешне тасвирлаган 15 ел алдан. 15 елны он ел алдан менде. Белоусов һәм Роботинский реакциясен тасвирлаган. Ну, кысасы менә шундый әһәмиятле шәхес булып тора инде. Һәм инде, әлбәттә, Хокинг кебек үк ул символ. Менә бүгенге көндә ул аерым бер даирәләр өчен символ булып тора, ләкин миңа калса аны шундый ул кадәр символлаштырудан тыш та менә аның менә гамәлләренә игътибар биреп, эшләренә игътибар биреп, тиешле рәвештә аңа инде игътибар бирә кирәктер. кирәк, тиешле рәвештә хөрмәтләргә кирәктер. Безнең татарларны да Тьюринг белән чагыштырып булмаса да инде, һәрхәлдә аның белән бер заманда яшәгән һәм ничек дип инде, әһәмияте буенча аның белән дәрәҗәдә бер, бер дәрәҗә торган шәхес бар, ул Бәшир Әмиев, да, безнең татар совет алиме, Дәртмәннең оныгы, беренче совет компьютерларын ясаган шәхес. Йосиф Брук белән бергәләп, икесе Беренче Совет комитетына уралларны төзегән ясаганнар. Һәм гомумән, әгәр дә теге Советлар, ну, менә тагын бер кызык әйбер, теге безнең безнең Россиядә ни өчендер фәнгә просто не везет бит, дигән, кайбер шәхесләрнең аркасында, кайбер шәхесләрнең бөек җитәкчеләрнең, бөек лидерларның бөек карарлары нигезендә, әлбәттә инде, аркасында бик мөһим булган кайбер ачышлар эшләми кала яки бик мөһим булган, ну, без беләбез теге генетиканың халәте нинди булганлыгын да, Вавиловның корбан булуын да, Сталин вакытында, һәм кибернетика фәненең нинди аянычлы язмышы булу турында. Һәм менә Бәшир Әмиев белән теге Бәшир Әмиевның һәм аның командасының булган яхшы гына идеяләре, Ләкин безнекеләр ни өчен дә уйлаганнар да, совет галимнәренең эшләнмәләрен, эшкәртмәләрен кулланмыйча, ну, чисто Америкадан гына кайбер әйберләрне алырга карар кылганнар. Америкадан китерелгән әйберләр белән аштырган. Хәтерләмим, төгәл нәрсә булган бу турында хәтерләмим, ләкин шундыйрак дип тарихлаган инде. Һәм шуның аркасында безнең илдә как бы бу, бу өлкә просто ну, үлгән. Отставание. Ул секундагы теге Россия компанияләре инде ул теге барыбер чит илдәге эшләмәләр нигезендә нәрсә эшләгән маташчылар гына. Менә һәм да безнең теге бер галимебез булган шундый, татар галиме рейтингында. Горланырлык безнең татар галимнәр биксәк, дөньяда безнең барысы 10 галим бардыр. Дөнья күләме хәмәткә булган. Анда Раль Сәбдиев бар, безнең Сүнәев бар.

Ну, ташлар бәхәм булмаган, әлбәттә, ул гомумән туган почта территориясендә булса, касы шундый биек торган берсе инде. Ну, дөрес, Нури Флака бер теге чит илдә бик тә хәмәтле булган, ләкин безгә бездә билгесез булган шәхесләр рәтендә торучылар инде. Менә бу

Искә алсагыз, теге алар кичәкләр күп уй яшькә инде. Ләкин ул еритик түгел әлбәттә. Ул нормальный, яхшы католик алиме. Мине бу шәхес нәрсә дип кабандыра. Мин аның бер аның бар оппоненты, дусты һәм оппоненты Ханс Урс фон Бальтазар. Алар икесе просто Акылда язган кебек, гомер буе язганнар. Менә аларның, ну, Раннерның менә бу мирасы, библиографиясе, анда бер 200-300 китап бар. Китап һәм мәкалә инде, әлбәттә. Ну, китаплары барыбер бик күп. Ну, бер 80 китап тора шул 200 дән. Бальтазарның 600 китап. То есть бу не түгел, э, мәкалә түгел, динный китап. Ни өчен ни ни ни аны алатырак ни рәвешле алып китә чыгам да, ну, аның бер өлеше бер 30 га якын инде аның үзе китаплар түгел. Ул э, Адриана фон Шпеер исемле э, бер хатынны э, бер ничек инде Алла белән үзенчәлекле мөнәсәбәтләр корып, үзенең дини фикерләрен формалаштыра башлаган бер әүлия хатын иде дигән категорияләр өчен. Аделина фон Шпеерның менә бу шәйтинде транслар вакытында килгән идеяларын, фикерләрен китап итеп алган. Менә шул аны китаплары бар услары. Ә калганнан үзенең китаплары. Һәм алар гади китаплар түгел. Теге безнең анда бар теге Кайбер язучылар Татарстанда, алар үзләренең депутат булу аркасында яки инде дә булса нәшрияттә мөһим вазифада булган аркасында алар теге ел саен китап чыгаралар. Аны китаплар түгел, бу бик тә әһәмиятле булган фәлсәфи һәм теологик мирас. Бу теологик мирасны әлегә тулысынча аңлап бетерүчеләр, ну, өйрәнүчеләр юк. Әле ул процесс бара гына. Шуңа күрә дә кайбер бик күп дусларымның фикерләренә менә җаваплар әйтә алам. Теге Бальтазарны һәм Раннерны өйрәнү бик актуаль һәм шуңа күрә мин башка күрмәячәкмен киләчәктә. Чөнки әйткәнемчә, ул дөнья галимнәре өчен актуаль әле. Һәм менә, ну, мине шаккатыра гомумән, ничек кеше шулай яза ала китапка. Ну, ничек дип инде ул аңлашыла ничек? Э, алар икесе дә рухани священниклар. Аларның хатыннары юк. Балалары юк. Аларга рәхәт. Вот, аларга кирәк түгел инде башка торырга квартира турында, чөнки руханиларга квартираны бирә э, чиркәү шулай юк. Яшәргә мөмкинлекләрне. Но кыскасы, э, менә бу шәхеснең шулай ук менә бу искиткеч активлыгы, иҗат активлыгы һәм аннан тыш Аның чиксез гуманизм, гуманизмы мине биктә илһамландыра. Карл Равер фикеренчә, һәрбер кеше коткарыла ала, һәрбер кеше җәннәткә килеп керә ала. Аның, аның дини концепциясендә бик шундый төп идеяләрнең берсе шул. Концепция анонимного христианства дигән әйбер бар инде. Кыскасы, бу шәхесләр күп безнең э, арабызда булган э, күпчелегебез өчен әлбәттә э, актуаль булмаска мөмкиннәр ләкин мин инде ышанам бу шәхесләр мисалында һәрберебез ну бер дәрес ике дәрес алырга мөмкиндер да үзебезгә тормышта фәнни эшебездә иҗатыбызда рухиятыбызда нинди дә булса бер этәргеч бирә алырлык нинди дә булса бер файда китерә алырлык үрнәк алырга буладыр һәрберсеннән һәрхәлдә гыйлемдә эшләүчеләргә касабиттә